ई भव्य आ आकर्षक मंदिर मिथिला के सिद्ध भूमि पर शिव के मानस पुत्री नागमाता मनसा देवी के मंदिर अछि उड़ीसा आ मिथिला के वास्तु ओ संस्कृति के अद्भुत संयोजन एहि मंदिर में भगवान जगन्नाथ मंदिरक छवि सेहो देखाइत अछि वैश्विक स्तर पर मिथिला के पहचान स्थापित करवा दिशा में अग्रसर ई मंदिर मधुबनी जिला के कलवाही प्रखंड अंतर्गत हरिपुर बक्सी टोल गांव में अवस्थित अछि आबय वाला समय में ई मंदिर मिथिला के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल के रूप में तैयार भऽ रहल अछि जतय सनातन धर्म आ संस्कृति रक्षार्थ अनेको प्रकारके कार्य योजना चलि रहल अछि लक्षित लक्ष्य आ दूरगामी परिणामके दृष्टिमे राखि अनेको योजना पर एतऽ कार्य चलि रहल अछि नागमाता मनसा देवीके ई भव्य मन्दिर भारतमे एहि देवीक दोसर मन्दिर कहल जाइत अछि पहिल मन्दिर देवभूमि हरिद्वारमे अवस्थित अछि एहि मन्दिरक निर्माण शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के तहत कयल गेल अछि उड़ीसा के प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर के तरह एहि मंदिर के निर्माण उड़ीसा से आयल कुशल कारीगर सब द्वारा कयल गेल अछि एहि मन्दिरमे पुरोहित लोकनि सेहो उड़ीसासँ आनल गेल छथि जे स्वामी निश्लानन्द जीके निर्देशा अनुसार मनसा देवीक विधिवत पूजा आ आरती करैत छथि माता मनसा के आरती दिन मे पाँच बेर कयल जाइत अछि। साँझक आरती अतऽ के मुख्य आकर्षण अछि जाहि मे शामिल होबऽ लेल भारी संख्या मे लोक सब अबैत छथि। मंदिर के गर्भगृह मे मुख्य पुरोहित के अलावे अन्य के प्रवेश पर एकदम प्रतिबंध राखल गेल अछि।

चोटी आ देवाल पर सिंह प्रकृति आ देवी देवता के सुंदर आकृति बनाओल गेल अछि जे एहि मंदिर के विशेष आ भव्य बना दैत अछि मंदिरक गर्भगृह निर्माण एक लाख ईटा से कयल गेल अछि गर्भगृहक देवाल चारि फीट मोट अछि मंदिर में एको खंभा तक के कोनो प्रावधान नहि राखल गेल अछि गर्भगृह के चारू कात दस फीट लंबा आ छओ फीट के बराबर चौड़ाई के परिक्रमा मार्ग बनाओल गेल अछि मनसा देवी मंदिर के गर्भगृह से मुख्य शिखर तक के ऊंचाई पचपन फीट अछि जखन कि मंदिरक दोसर चोटी पैंतीस फीट के अछि शिखर पर चारू दिशा में आठ सिंहक आकृति बनाओल गेल अछि सभागृहक मुखद्वार पर माता के पहरेदारी में दूटा सिंह बनाओल गेल अछि उल्लेखनीय अछि जे वर्तमान पूरी पीठाधीश्वर स्वामी निश्चलानंद सरस्वती महाराजक जन्म एहि बक्सीटोल गांवमे भेल छल जिनका पर नागमाता मनसा देवी के विशेष कृपा अछि मंदिर जतय बनल अछि ओ सती राघव बाबा स्थान कहल जाइत अछि ई राघव बाबा दरभंगा महाराज राघव सिंह छथि आ सती माय हुनकर पत्नी छथिन जे जनकपुर धामसँ दरभंगा वापसीमे ओतहि राघव सिंहके सर्पदंशसँ मृत्युके बाद हुनका संग सती भऽ गेल छलथि दुनू गोटे ओतऽ ग्राम देवताके रूपमे पूजल जाइ छथि स्वामी निश्चलानंद सरस्वतीके एहि दिहवारसँ घनिष्ठ लगावके कारण हुनके प्रेरणा आ हुनक भक्त आर अनुयायी के सहयोग से ओतऽ नाग माता मनसा देवी के भव्य मंदिर के निर्माण कयल गेल जे मिथिला के विश्व प्रसिद्ध स्थल में शामिल होबाक ओर अग्रसर अछि अगर अपने मिथिला के एहि अभिनव स्थान पर आबय चाहैत छी तऽ रहिका कलवाही मार्ग ठीक रहत एन एच एक सौ पाँच नीम चौक से पाँच सौ मीटर पर बक्सी टोल सती माय स्थान में मिथिला के ई अभिनव स्थान अछि आब जखन मिथिला के प्रसिद्ध आ धार्मिक ऐतिहासिक महत्व के स्थल दर्शन के अपने योजना बनाबी तऽ ओहिमे मनसा देवी के स्थान